Kif aħna l-ewwel nett? U ħafna minna jaħsbu jew jimmaġinaw illi biex nagħmlu bidla rridu neqilbu d-dinja ta' taħt fuq. Però kif forsi taf inti diġà anke mill-esperjenza tal-ħajja, kultant bidliet żgħar imma li nagħmluhom regolari jħallu differenzi kbar mhux biss fil-qasir żmien imma speċjalment fit-tul taż-żmien. U ta' kultant qisu jasal dak l-ispring cleaning jew jista' jkun staġun ġdid jew jista' jkun pereżempju żmien illi ħriġna minn xi fażi ħażina bħalma ngħidu aħna ħriġna minn xi pandemija fejn hemmhekk tajt issa ċ-ċans qisu nagħmel affarijiet ġodda u x'nista' nagħmel. U illum xtaqt naqsam magħkom jiena x'kont għamilt biex ngħin ruħi speċjalment fejn jidħol l-istress. L-istress kien, bħal ħafna minnkom, naħseb wieħed mill-aktar fattur illi xtaqt li nimmaniġġja aħjar f'ħajti u għamilt dawn it-tliet affarijiet partikolari illi bihom l-istress qiegħed nimmaġinah ħafna aħjar milli kont nimmaġinah qabel. Għandi fejn nibqa' ntejjeb, ta', però sibt li dawn it-tlieta għenuni ħafna. U nittama li dawn it-tliet eżempji jew inti litteralment tikkupjahom u tagħmilhom ukoll u tara kif tmur, jew inkella sib xi ħaġa illi inti hija simili jew differenti, però li hija wkoll tgħinek ħa timmaniġġja l-istress. Fil-każ tiegħi kienu dawn it-tlieta partikolari. Number one, biddilt il-ħin fi x'jien nagħmel l-exercise. U tgħidli x'differenza ħa tagħmel jekk jien nittrenja filgħodu jew filgħaxija? Jiena personali bdejt insibli tajjeb illi flok ma nqum naħdem, Jew flok ma nqum irraxxjat gass dawn nipprova nlaħħaq mal-ħajja, bdejt inqum naqgħa iktar kmieni. Waqt li pereżempju qabel kont imdorr inqum ngħidu aħna fis-sebgħa, bdejt inqum fil-ħamsa fejn hemmhekk inlesti bil-kwiet, nilbes, noħroġ dawra l-kelb u nibqa' sejjer għall-exercise. Mela dawn l-affarijiet filgħodu, pereżempju noħroġ il-kelb, illi tilgħab miegħu, illi jifraħ bik, diġà bdilek il-ġurnata bit-tajjeb. illi mbagħad soqt f'dik l-arja sabiħa mingħajr traffic u mort għall-exercise hemmhekk, waqt l-exercise imbagħad hemm l-arja ta' barra għax anke di oħra li xtaqt insemmilkom point number two ħa jkun fil-fatt illi jekk jista' jkun tagħmel xi attività għall-arja ta' barra fejn hemm arja daqsxejn iktar nadifa mis-soltu. Allura jiena li għamilt għal point number one kien illi l-exercise tiegħi imqar darbtejn tlieta fil-ġimgħa nibda nagħmlu għall-arja ta' barra jekk jista' jkun filgħodu qabel ma jkun hemm dak l-exhaust eċċetera eċċetera u qabel jibda t-traffic. Mela, apparti minn hekk li jiena bdejt filgħodu nirsisti, ġismi ħa jieħu l-messaġġ li issa ħa nirsisti ħa naħdem u mbagħad wara mhux li m'ħa nagħmel xejn ta' imma fiżikament peress li anke xogħli ma tantx jinvolvi xi ħafna attivitajiet fiżiċi, wara ġismi ħa tih ċans jirkupra. Ħaddieh ċans illi l-moħħ illi b'dak l-exercise xegħeltu jiena, ġibtu aktar effiċjenti, tajtu aktar enerġija, anke grazzi għan-nifsijiet illi bdejt nieħu waqt l-exercise, dak il-moħħ ħa jaħdem aħjar. Fil-fatt ħafna anke mill-membri tagħna ta' Earn Your Better Life jgħidulna, jgħidulna wara workout jien per eżempju mmur ix-xogħol hyper, kulħadd għadu rieqed u jiena kollni enerġija qisni mgħolla, vera happy. Tajjeb? Dak huwa effett qawwi anke fuq il-moħħ illi ħa jgħinek anke fuq ix-xogħol. Issa, it-tielet pilastru illi jiena kont inkludejt kien illi jiena waqt il-break tiegħi, waqt li qabel kont pereżempju nieqaf niekol u nibqa' fl-ambjent tax-xogħol, illum sirt imqar nidħol fil-karozza u pereżempju niekol fil-karozza jew tant l-aħjar nidħol fil-karozza u nsuq xi mkien fejn hemm in-natura, idealment fejn nista' nisma' naqra siġar, fejn hemm naqra arja pura, ħalli litteralment tgħid mill-ambjent tax-xogħol. Xogħol tal-brejk baqa' joqgħodli l-istess ħin. Jekk qabel kont nieħu nofs siegħa, siegħa brejk, xorta bqajt nofs siegħa jew siegħa brejk. Imma għax biddilt l-ambjent, wara kont niġi lura għax-xogħol iktar ikkargat u iktar enerġetiku minn qabel il-brejk. Flok ma ngħid, 'Uff, għadda l-brejk qisu, ħa nkompli fejn ħallejt', le, imma kont inkun aktar pożittiv. Mela, in a nutshell, ħa ngħidlek it-tliet punti li jiena sibt li jgħinuni ħafna għall-istress. Illi nagħmel l-exercise idealment filgħodu. Illi bqal darbtejn tlieta fil-ġimgħa dal-exercise nagħmlu għall-arja ta' barra u illi naqta' illi nibdel l-ambjent. Issa jista' jkun li pereżempju inti qed taħdem mid-dar, imma xorta ħa dik il-parir li tgħid isma' jiena dħalt fil-karozza u mort xi mkien għal nofs siegħa, siegħa. Li taqta' naqra ħa jgħinek ħafna wkoll. Ħa nerġa' nfakkrek kif bdejt, il-bidliet il-kbar jiġu grazzi għal bidliet żgħar li jsiru bit-tul taż-żmien. Tajjeb, hemm dak li jgħidulu the emotional hangover. Kultant aħna nqumu filgħodu, jew inkella matul il-ġurnata ngħidu, imma kif qed inħossni hekk jien? X'ġara llum li affettwani? U tant qas tkun taf għalfejn. Orrajt, jistgħu jkunu hormones, jistgħu jkunu affarijiet oħrajn, jista' tkun għejja. Però normalment isibu illi tkun emozzjonijiet akkumulati ta' dawn l-aħħar jumejn tlieta. Għalhekk jgħidulha emotional hangover, emozzjonijiet li ili għaddej minnhom illi mbagħad qisu ta' għalejja kollha kif ngħidu. Għaldaqstant, jekk nagħmlu bil-kontra, illi bin-naqra naqra l-emozzjonijiet ikunu dejjem aħjar, ara fit-tul taż-żmien kemm ħossuna aħjar minn qabel. Jiena Matteus Grasso minn A New Better Life, hawnhekk għal min ma jafnix nispeċjalizzaw fuq fat loss, toning, illi ntejbu s-saħħa, illi aħna meta nikbru fl-età nibqgħu indipendenti, ma niġu kemm jista' jkun bżonn ħadd fiżikament, tajjeb, u jekk nistgħu ngħinuk b'xi mod, kellimna jew fuq 99003909 jew ibgħatilna Facebook message fuq il-page tagħna In You Better Life jew tistgħu anke ssibu lili personali Matteus Grasso u jekk nista' ngħinkom b'xi mod biex tibdew tagħmlu bidliet żgħar fosthom bin-nofsija exercise sessions illi nagħmlu, kmandawni u ngħinkom kif nista' jekk dejjem nista' għax jiddependi ħafna wkoll minn intom x'tixtiequ, x'għandkom bżonn, x'tistgħu tagħmlu u x'ma tistgħux. Il-ġurnata t-tajba.